ni ahoyi Tobias. You told him, Tobias, gimo timore. What has happened? Nyo ituo. You are very sick. Ok itimo penj. You never did exam. Ya jowetena. My, my people. Moloyo iwa goro. It is better to be last. Kata ibed number achiel. Or you be number one. To kik iyud ni nyingi onge. But you maeka wuone mwapuonjore kawuono ibenyinjo ndike kitab nyasaye koso nyingi onge nyasaye mondo opari mondo imany nyingi sani ae thuolo mar losruok mondo iyud nyingi e kitab nyarombo nyasaye mondo ogwedhu amen erokamano ahinya e thuolo machielo wadhi luongo jower

Nikech en Nyasaye mane okela ka odiochieng' ma kawuono. Kwa sababu ni Mungu aliyenileta mahali hapa siku ya leo. To kendo e thuolono kana bedo piny ka. Nafasi hiyo nilipokuwa nimekaa chini. Tawinjo ka jotich Nyasaye wetena wuoyo kuom wach achiel. Nimesikia watumishi wakinena kwa jambo moja. Wachno odhi kod pacha. Hilo neno limeenda na fikira zangu. Kendo wachno nigera kuom weche moko matek. Tena ilikuwa inanijenga kwa mambo mengine makuu. Omiyo ka wan kae thuolo ma jaber kod sani, Tukiwa sasa na nafasi hii iliyo nzuri, gimodong' koro en wach ma ng'ato ka ng'ato biro ago. kilichobaki ni jambo utakachotoka nalo. Nikech ka ji obiro kuond mo- kuonde lite kama, Watu wakija kwa mazishi mahali kama hapa, nitie gik ma ng'ato ka ng'ato dwaro mondo odog godo. kuna mambo mtu anataka akuwe yanayo akienda. kendo kata kapok oyudo gima odwa dok godo asipopata anachotaka kurudi nacho to omanyo kod yore te atatafuta kwa njia zote obiro manye kuom ng'ama obedo bathe atatafuta kwa aliye kando yake nyalo kata chwanye ni ok obedo bute makare atakasirika hata mtu amekaa vibaya haleluya haleluya mano nyalo chwanyo ng'ato hiyo inaweza kasirisha Gino ng'ato nyalo aga e chokruok ma Nyasaye. Mtu anaweza toka nalo na aende. Koro kada bedo piny kae sani. Hata wakati nimekaa chini. To nitie wach ma ago. Kuna neno nimetoka nalo. Wach modhi kod chunya kiwango mabor. Hiyo neno maana na moyo wangu kiwango cha juu. Kendo wach ni ogera kuom weche moko mateko osiepa. Hiyo neno limenijenga zaidi. Koro we apenji wach moro osiepna. Acha nikuulize swali moja rafiki yangu. Wach moro awinjo ka chiemo Paulo odhi e buk ma odhi e piny ma Thessalonika. Neno moja nimesikia kama Paulo siku moja alienda kwa nchi ya Thessalonika. To owacho wach moro. Alisema jambo moja. E kama nowuothe no. Wakati alikuwa anatembea. Doyudo ka nitie pek. Kulikuwa kuna uzito pale. E kama nowuothe no. Wakati alikuwa anatembea. Doyudo chandruoge. Aliona shida pale. E kama nowuothe no. Alipokuwa anatembea. Noromo kod weche. Alikuwa anapatana na mama. Koro chieng' moro achiel. Basi siku moja. Kowuothi odhiambo kama. Alipokuwa akitembea jioni. To ang'o romo kod wach moro. Akakutana na jambo moja. Ka nitie pek mar tho. Kama kuna uzito wa kifo. Haleluya. Haleluya.

Ka nitie gima iluongo ni chier bang' tho. Kuna kitu inaitwa ufufuo baada ya kifo. Mane wache madok Hiyo ndio neno narudi nayo. Siepa mane chokruok. Rafiki yangu hiyo ndio mkutano. Nyasaye mondo ogwedh ng'ato ka ng'ato. Mungu abariki mkutano. Kata kama nikago diabo. Hata tukiwa hapa jioni. Pale chunyi mejaka kodi. Fikiria ya kwamba. Nito anikane ka. Nikiwa hapa. Kadoko nang'o. Narudi na nini?

Erokamano ahinya jowetena. Asante sana wenzangu. Adwa na wach niya. Nataka niseme ya kwamba jowa okonyore. Wenzetu mmefaidika. Jogo mokonyore nyimi chokruogni oting'ane bali kama. Waliofaidika wainua mikono. Ing'eni kanyo bende ng'ado buchi kendi ka ok ikonyori bende in kanyo. Najua umejikatia hukumu, umepata usaidizi hujapata. Gimomiyo wuoyo kamano? Kwa nini nasema hivyo? Nikech in to iwinjo kod iti. Sababu umesikia na masikio.